Serokê Amerîkayê berê Barack Obama bi zanyariyê Kurd Rîfaî Hemorê li Washingtonê di çardê çilê paşîn de du hezar û şazan de civiya. Gelo ew kî bû? Ew zanyarê kurd û çima serokê dewletek wek Amerîka ew dawetî Koşka Spî kir û pê re rûnişt. Zanyariyê kurd Rîfai Hemo di lêhatinekê de bû mêvanê semînareke rêbînê. Gotinên wî gelekî bi dilê me bûn. Pir giran buha bûn, weke cewher bûn. Me jî xwest ciyekî taybet bidin axiftina li gel wî. Serokê Amerîkayê yê berê Barack Obama penaber û zanyarê Kurd li Faiq Hemo ji herêma Efrînê Kurdistana Sûriye ji bo beşdarbûna wî di civîna Encûmena Nûnerên Amerîka de got, Tê di gotara rewşa yekitiyê di çardê çi lê paşîn di du hezar û şazdeh de pêşkirj kir û vixwendibû wê civînê. Bloga Humans of New York mehekê berî wê ji bo hemû paragrafek destpêkî weşandibû ku bala bi milyonan xelkê kişandibû ser xwe. Barack Obama jî hemû wekî çavkaniya îlhamê bi nav kir û lîstikvanê Amerîkiyê bi navdeng Edward Norton ji bo wî kampanyek li dar xist ku tê de çar sed û pêncî hezar dolar kom kiribû. Hemû ku bi nexweşiya penceşêra meîdeyê jî ketibû, di sala du hezar û sêzan de ji taxa Şêx Meqsûd a Helebê çûbû Tirkiyê. Tevî kur û sê keçên xwe, piştî kuştina hevjîna wî û keçek wî û pênc kes xizmên wî di encama bombebarana rejîma Sûriyê de li ser mala wan. Hemo di bloga xwe de wiha got, Ez difikirim ku hîn jî şansê min heye ku ez di cîhanê de tiştekî taybet dirûst bikim. Gelek proje û îktîşafên min hene ku divê ez ji Dewletên Yekbûyî Amerîkayê patent bistînim. Wî her wiha got, Yek ji van îktîşafên min niha li westgeha metroya Stenbolê tê dîtin û ji bo drustkirina enerjîka elektrîkê ji tevgera trênan tê bikaranîn. Her wiha min ji bo balefereke ku bêyî hewcedariya sutemeniyê çil û heşt saetan bifire sê wirek amade kiriye. Ez li ser dîzaynkirina amûrekî dixebitim ku karibe erdhejan bi heftekê berî wextê xwe yê berî qewimandinê pêşbîn bikim. Hemû wiha dibêje, tiştê ku ez dixwazim cihekî ewle Ew ê zêr li zanistê bigire ku tê de lêkolîna xwe temam bikim. Ez dixwazim vegerim ser karê xwe. Ez dixwazim dîse hest bikim ku merov im û bo merov tê îş dikim.

kesin hene me got îmlaatên xwe ser me dikin û me dixeyrîne bi şeklî hew dixwazin ne bi şeklî em debînin Huran binar mejî xwe tîcahê alemî rêkî xwe vekin tîcahê alemî em ke kurd intîşar bîne xas vê fitrê de Brakî me got e bîst sal in ez or li Almanyê me ew li Swêd im. Êdin li wir e, êdin li wir e. Labut min ne taqatî giya hene, nasib giya hene, îradî giya heye, merîfê giya heye, melekatî gindiya hene. Em kalibon wana her kesek di cî xwe de îstîsmar kin, em destî xwe bi hev girin, em bi pê girin. Ez ê mîsalek çûçik tenkê dîn li vê derê em her û li viran Amerîka ne. Xîlal eleqate di min û dandin istan di min di caliyetê êd erebo jî ê xêrê erebo jî ê li vê derê. Ê Efxanî ev ver dim distînim e dibînim çi karî dikin. Cemiyetê xwe çê kirine, muesesatê xwe çê kirine, kar meşeriyên xwe vekirine, ji firnakê de pê dest pê kirine, hetanî camiyata çê kirine.

Emirî xwe da ê parsê bikê em kê her qapî Emirîka xînin ew Ewropa xînin ew filanî xînin dehe dolara me din bil muqabil em kê dehe neql jêr secde kin karî gêndiya bikin. Wextê tu kê bikî karî gêndiya tu nema tu şexsiyê Kurdî tu nema hereka Kurdî. Tu nema qediya Kurdî.

lê çi dikirin cemîya xwe nav xwe dû çêrê kirin vê mehê ê tew ê din ê din ê dê tew nekî hinê xwe kanî xwe mal jî bikirana kanî xwe kirî jî bikirana xwe kanî makîne jî pê bikirina îzin mucerred çi et teawun bî muesseskî û nefsa wira tiba û nefsa dexla bî hûn û em kurdên Ewropa kurdên Amerîka kurdên alemî tev da Deng gê me gî xweşik de rê hewde. Em gî Kurdin û em gîş Kurdistanê hez dikin, em gîş miletê xwe hez dikin û erdê xwe hez dikin bîdûn îstîsna. Bes em nizanin em xwe îstîsmar kin taqetê di xwe. Kekê delal tê iqtîsadî ye, were meşruatî iqtîsadî me re dîn em çikarî bikin. Neîb e.

Êdin karê ki hane kî bike. Ê wextê wê danê bi tewzî bi û bi şeklekî mîhenî bi û bi şeklekî ixtisasî bi em ê pêşkefin. Em ne hacetê kesî ne. Ez qebîl nakim em rokî tenkê pêşî xelkê bisk em bên ka pê cara ka me de em kê herin karê ki hane kî bikin. Wextê tu xudan qediyê tu hetac wana nabê. Em mihtacî çi ne wana reyê wan in, qelemî wan in, îradî wan in û mihtacîn em xwe biseptînin, hevîna xwe çê bikin. Kontonatin xwe çê bikin, îqtisadan xwe çê bikin, heyetên xwe çê bikin, lûbiyatin xwe çê bikin, kombîna xwe. Hev û li hezba mezkinin kekê didan. Hizb yani îhtîrama mejgiyora heye. Wan qediman qanderî me dîsa got em ê dîsa têkrar dikin qediman din saeta wan xweş. Hebînek me hir û heyê dîsa ji wan jî heye. Ê giya xweştir in bes hir û ji me çi tê xwestin. Elît li emel weme li emel. Ez niha dibînim Yanî heva civîna me bi hevrang vê dibînin hanekî vê dengkirina xweş ez pir xweş kêf dibim û kek Mehmûd xweşik deng kir û Rekîb Megê jî xweş deng kirin lê welakin ez lît li emel û li emel wel meşrû meşrûkî xwe çêkir karkî xwe dînin pêşê. Ev vê derê dengkirin me ehd lîqaat ehd lîqaat em ên werin di mehd Kîsîncê re. Em xwe pê naskirin dan em kesekî filanî ne. Temam em zanin. Hûn çi kesin çi dixwazin? Meşruî we çi ye berî ya. Bi sed fêk tiştin hebîn em xwe re biribîn hesab jî dikevîn ne sed fêktan bê hîsabek bîn. Me dîna pêşê ginde hev meşruî ciz ek ji meşruî me ye. Qebîl bû? Ne ez qebîl bû.

û her her însanekî, her mujtemekî, her dewletekî, her nîzamekî, her muessesekî însanî kêlekî me ye. Lê em qali bi xwe kêlekê di xwe pê naskirin bidin. Jê re bêli bikin em kî ne Kurd kî ne. Erdê me kî ye, hidûdê me kî ye, cografî me kî ye, dijminê me kî ye, dosta me kî ye. Em Kurd ne dijminê kesî ne. Lê xelk dijmin liqî me re dikê. Em kurd ne serherd erdê kesî ne. Xelk erdê me birî ye. Em kurd em ne îrhabî ne. Xelkî îrhab û heqê miletî me bi me kiriye. Îzan em giya qebîl dikin ya milet nû hîn ji me qebîl kin. Yanî bi mane îstîsmar taqat û bîna însan hebna û tewzî îlmeham û ku em dibin muessesat li xwe bi xwe ava kin, bi xwe xwe em bigihînin. Ê vê tiştna jî esasî giştek diskine li ser du tiştin esasî. Terkîz kin gerek em li ser ginde em li çi zeîf in ke Kurd heta niha. Em Kurd xwe dibêjin walla em baqil in.

İstihane me ki bitaqetî me ke Kurd. Sik temamen ke Kurd hür û melek pê di Doktor Mahmud ne ê Amerîka qiyadakê ê alemê gî qiyadakê. İzan gerek em pişt bin hevra. Em kelekî hevde biskine. Hebîna me bi hevde heye. Ne tine bîna me wek partî me dikin te tine bê ez heme. Na te hebê ez jî heme em kar bikin bi hev re hebin bi hev re rabin hev de bigînin her yek ji me zêde qediman her yek ji me zêde kar kir em wê daxnî em bi hev hene em ê bi hev di ser kefin em hev nuqta û nuqtê esasî hêro li ser me E'lam Kurdî tine ye. Hür em den dikin, min dixwast zimanî me şîne bi kurd hacî den kin, bi erebî jî me den kira. Ya bi îngilîzî me den kira. Ya bi ey lûxakî din, ne şert ez tu tenê min bi fehm kin. Birayê min wela me jî me yek e. û hedefê me jî yek e û dilî me jî yek e. Sena giştî kamil bî lê ê pir em muşterek in ser hev di va. Kurd bidûn îstîsna em gî mutefîq in li ser Kurdistan, em gî mutefîq in li ser kurdiyetî, em gî mutefîq in li ser erdê û ser namîsê û ser kerametê, îzan em ne muxtelîf in bil mutlaq. Hêro gereke dijminî me ew dostî me gerek bi zimanî me em bi zimanekî pê gînin gunde. Em xudan ziman bin. Em xudan rêk bin. Xudan heval bin. Yani şûnê ez kî hêro derkevim hêro biseherim bi kek Mahmud ra bil e derkev yekî Emerîkî ra, yekî Efganî ra bê, yekî Brîtanî bê, yek ey însanek din dijûre yê tenkê naskê exlaqî min bibînê baş e Kurdiyetî e qebîl kirim. Tasarrufekî min bibînê îcabî ye qebîl kirim. Bil îdafê gotinek xweş ez jê re bineqilînim qediya min qebîl kir. Îro qediya ma kurd a bo ne ji tirka tê û ne ji hîzan tê û ne ji xemir tê. Îro xemir çil a sal li ser re çiye Efrîn mintiqê Efrîn texyîr texyîr tev de tê de çê dibê ne bes cografî ne bîyolojî tê de xerab rakiriye. Nehît tewerê texyîrêkî dîmografî di eser de bigir ji yomê Atatürk li hetana ka tê kirin biniyê Hebara Kurdî di ku de heyê nayêştin bi navekî bi istobekî xesîs bi destê ticar besît destê nezana heta ji me Kurd jî hebîn zanî tistin milkê me bin erdê nehiştin hir êser erdê darên jî wan jî nehiştin Kurd

Bîr bike şerê giyan. Em çi karî bikin hir û li derva. Li erdê li mintîqê peyê çi karî dikê em nika ser ginde bixeyrînin. Hene kesê çi karî dikê em nikan ser ginde pêşxînin şûxînin. Hir û em ka nibin xuda ne mîje xuda ne qirar li alemî hew kanin heqê me ênin hew kanin heqê me rakin. Hir em li viral Emerîka ne. Kek Mahmud Amerîka ye. Hêrî wî û hêrî wî birayê me hene. Em destî xwe bi destî hev kin qapiya giyaxîne. Yani ez ino werim basît tehlîlek berî vê Kissinger dîna zanî kalbiyê û rete û derhanekî berî vê em birî niştin denkirine ki mehanekî çê dibî

Pir pir hindikine. Yani e, hatta Amerika'da jî yani pir pir mehdûd ji wekî ginda. Îzan em ku nebin xwe bêgînin cihati manî, cihati ashab karar û em bi hev ron, destî me destê hev ron. Kekê delal te wextê te got em dixwazin bi hev re hazir bim, min negot na. Ew şerefê min re. Talama rêkek heye em dixwazin bikin elmen em kanin karin me kirin ji wan jî tev hev dikin nasir xwe jî tev hev dikin bi hevratin niha li ba me nasir niha pêncî kes hebî gereke pêncî kes hirû e, pêncî kes em dî rîştana me gî bi gul hevna reyîme hebo ne em diheme rebana cemê nasir me mesela pêncîk din heye em tev hev dikin siret em sed bin Derxîne dûrxîne xwe derva ino hicîmê ehzaba, hicîmê partiya, hicîmê der. Bi meşerî iqtisadî kekê delal. Dil Kurdistanî ye, karî Kurdistanî tê ke em karin vira de mesela eleqatê min Doktor Mehmûd îdin îdin em bikin. Em derxînin çar şerîkate ji vira Amerîka derxîn li Kurdistanê bike em ê Kurdistanê pêş bixînin. Em ê di her şerîka Tirkiyê şûnxî de derxînin. Em ê di her şerîka Îranî derxînin. Em ê zanî di milyon Kurd di orda bişuxilînin. Hev yek jê ye. Bil îdafê Rojava wî tu niye. Efrîn hir û qapî Kurda esasî ye, Kurdistanî ye. Efrîn hir û hinda ye, Kurdistan tev de handa ye. Kek Mesud re ji vê gotina kir, xêrî wan re jî kir. Xêr e hir û wextê kek Mesud gotinik xwe kir, îstîfta ek çêkir. Sax bû la xelat bî, sax bû. Heqê gêndiya ye. Lê welakîn te dî çi anî serî gêndiya de enno qapî me tine ye.